Khawvel pum huap ang zawng pawh zai thiam lar em em, a hmel chu a tha lo, mahse a chhe lo va ni tia an sawi fo thin. Riana pawh hian mipa hi a tawng van duai thei khawp mai a, a khawngaih thlak ve khawp mai, a love life hi a buai ve nuaih mai a ni. A raithu a puanna kha a la rei lo viau mai a, amah pawh a hlim hle. A fapaina chu a bialpa Ripper lar tak Asap Rocky a ni a. Anni pahnih hian an inngaihzawn thu hi an ziap lem lo va, fa pawh an nei har viau tawh dawn lo. Riana dul pawh a puarlian ve tawh hle a ni. Mahse le, a rai lai mek mekin a bialpa media leh khawvel mipui hma a lo chhuan ve em em thin Asap Rocky chu a rinawm lo tia rawn sawitu an awm leh tlat mai a. Riana chuan a man chhuak a, tichuan ṭhen ta a ni tih thawm a lian hle. Hei hi thu dik a ni em tih hre turin a tawp thlengin he video hi i lo ngaithla ve dawn nia. An inthen thawm hian tunah hian internet khawvel a luah mek rih a, website hrang hrangin an chhuah chuai chuai tawh bawk a, reporters ho thu ngaihven zawng tak a lo ni ve bawk nen ram hrang hrang media hovin anni pahnih inkar chu chiang zawk a hriat an tum nasa hle bawk a ni. An inthen thu rawn irh chhuahna chu influencer pakhat Luis Pisano-a'n Twitter lama a thu tweet pakhat vang a ni a. Rihanna leh A$ap Rocky te an inthen. Rihanna chuan a bialpa chu designer Amina Maudi lakah a rinawm lo tih a hriatchhuah avangin an inthen tiin confuse takin a rawn tweet a. Chu a thil tweet chu minute rei lo te hnuah Twitter khawvelah a viral a. Tichuan internet khawvelah an theh darh zau zel ta a ni. Chutah le fans te mai bakah reporters te chu an awm hle hle thei ta lo. An inthen tih chu thu dik a ni em tih hriat chian tumin kawng hrang hrangin an dap a. Rihanna emaw Aisa Brocky te thian thlengin an tih buai phah bawk a ni awm e. Chutiang khawp chuan boruak a sang nghal a. Mahse Rihanna leh Aisa Brocky te lam atangin thu chiang engmah a la awm lo thung a, ngawih an la chuh ve ve a ni. Mahse, a rawn tawng chhuak ve fatin a rinawm thung. Thu dik a lo ni a nih ngai chuan Riana chuan a ngawihbo pui thei dawn lo tih a chiang a, amah leh a career a ngaih pawimawh kha a ngai ve tlat a ni. He rumours hi April ni sawm pali atanga rawn thang chhuak kha a ni a, a la rei lo hle a ni, Good Friday hma chiah kha a ni. Mahse, mi lar tak ve ve an nih bakah fanei dun tawh mai tur an nih avangin an inkar thuleng vel chuan ngaihven a hlawh lehzual a niang chu. Nikhat em pawh a ral hmain internet khawvel a rawn sawi ngheng dat thei a ni. Chutih rualin source rin tlak tak pakhat TMZ lam chuan April ni sawm panga ah rumours a rawn chhuah tukah chuan Rihanna leh ASAP Rocky te inkara thu thangleng vel chu dawt vek a ni a, thubelh chian dawl lo mai a ni tiin a rawn sawi ve thung a. Hundred percent in a dik lo a rawn ti ve leh tlat mai. TMZ hi hetiang lamah hian an rin tlak khawp mai a, Milarte stock reng renga hun hmang an ni ve a, an chanchin thar ber ber an nunna thil thleng mai bakah an mimal nun thleng pawha hretchhuak zung zung thei khawpa information nei chak leh nei tha an ni bawk a. Chuvangin TMZ lam berin hundred percent in a dik lo an rawn tih tawh hnuah chuan Rihanna fans lam chuan an lo thlamuan pui ve hle a ni. Riana te in then anga a rawn sawi hmasa bertu influencer leh writer ni bawk Louis khan A$ap hian Riana a rinawm loh sanna nu tia a rawn sawi chu pheikhawk designer a ni a, fashion industry ah pawh mithlar a ni hran lo. Mi lar tam tak pawh a lo thawhpui tawh a, a amah tak pawh hi a che lo ve tih ta khawp mai. An inthen thu rawn sawi hmasa bertu influencer leh writer Lewis chuan heti hian a tarlang tel a, Kum Sangni sawmhnih pahnih, February ni sawmhnih pariat leh March ni riata Paris Fashion Week neih zawh takah khan Rihanna chuan a bialpa leh designer Maudie te chu a man chhuak tawh a. Chutachang vel chuan thil hi a dik lo chho zual ta a. Elea restaurant lar tak pakhat Craig ah Riana leh Asa Brakey te chu an chawl dun a, chutah pawh chuan an inha va tap chungin restaurant chu an chhuahsan hial a ni tiin a rawn sawi. Mahse internet user te chuan a thusawi chu an awih lo hle a, mi tam zawk hriathlawh beisei avangin dawt hmanga thu dik lo thehdartu ah chu influencer chu an puh let ve hmak mai ni. Mahse Lewis chu a ngawi mai mai lova, amah awih lo tute chu chhang letin, Engvangin nge dawt te ka sawi ngam ang le? Industry a tlak tlum duh avangin dawt hmanga mi lar chanchin theh darh ka mamawh lo. Industry mi leh sa ka ni daih tawh. Tin, hetiang lam zawnga dawt ka sawi ngamna chhan tur a awm lo. Ka career pawh in a chhiat phah vek dawn asin dawt ka sawi in, tiin a rawn insawi a ni. A thusawi han ngaihtuah hi chuanin Riana te pahnih hi an la ngawi ve tlat bawk sia, thudik a ang ve riau mai a ni. Asap Rocky leh Rihanna te in kar buai chhana a rawn puh designer Maudie hi Rihanna fashion label Fenty-a lo thawk tawh a, Rihanna pawhin a lo chhawr ve tawh bawk a ni. A pheikhawk siam leh design te pawh Rihanna hian a lo bun chhuah sak zak zak tawh bawk a, social media lamah pawh an lo in post sak ve tawh bawk a ni. Hetiang boruak vel a nih hnuah hian Rihanna chuan Maudie chu Instagram lamah a unfollow tih hriat chhuah a ni te pawh an ti bawk a, a hmain a lo follow ve thin a ni. Mahse February leh March thla Paris Fashion Week hun lai vel khan Maudi chu Rihanna hian a unfollow e an ti a, a chhan chu a awm ngei ang. Chutih laiin tun thleng hian a bialpaisa Brockie hi a la follow thung. Asap Rocky leh Rihanna te hi kum sanghnih sawm pathum khan Rihanna Diamond Tour a vawi khat nan an inhmuh a, thian a ngen bul an tan. Mahse Rihanna leh a bialpa, a pasal tur emaw tia fans ina an lo ngaih ve hman hial tawh. Billionaire Hassan Jamil te chu kum sanghnih sawmhnih January thla khan an inṭhen a. An inthen hnuah chuan Acer Perky nen chuan thian satliah lo ang deuhin an awm chho tan ta ni ngei tur a ni. Jamil nena an inthen atanga kar tam a liam hnuah Rocky nen chuan reporters ho chuan an hmu dun zing ta riau mai. Tichuan, kum sang hnih sawmhnih, December thla khan anni pahnih chu Barbados-a chawlh an hman dunnaah an in kiss lai chiang tak maiin reporters chuan an lo hmu kiau mai a. Chutah chuan engkim a chiang ta an ngai. Mahse, chumi hnuah pawh chuan an ni pahnih chuan an inngaihzawn thu an la confirm duh chuang lo a ni. Mahse May, kum sang hnih sawmhnih pakhat khan Acer Brockie zawk chuan a vawikhat nan u ri ri nena an inkar chu a sawi chhuak ve ta a, Ka hmeichhe hmangaih a ni a, ka hmeichhia a ni, tiin a sawi a, an inngaizawng tih chu a chiang ta a ni. Tichuan, kum sanghnih sawmhnih pahnih January thla khan Rihanna chuan A$ap Rocky fa a pai thu a rawn puang ta a, a rai tih chu a zep lem lo va, a nun pawh a hma zawng aiin a hlim hmel a, a dul pawh a puar lian tawh hle a ti. A$ap Rocky leh Rihanna te inkara thuleng vel hi thu dik anga ngai an tam hman hle a, site hrang hrang pawhin thu dik angin an sawi hman bawk. Mahsele, designer Maudi ber chu a rawn tawng chhuak ve ta a. A ning ngang aniang chu, a social media chu hmang tangkaiin amah leh Acer Brockie te inkarah chuan engmah a awm lo va, a rukah an lo inkawp dun ang a, an sawi chu thu belh chian dawn lo mai a ni tiin a rawn sawi chiang ve ta. Social media vela dawt theih darh ti vel hi chu chhan let tlakah emaw, ngaihven tlakah ka lo ngaingai lo tiin rumours chu a rawn khel ve ta a ni. Amina Maldi chuan chhunzawm zelin, Riana chu raipuar lai mek a ni a, a mipa hmangaih em em a fapaina ni bawk chungchanga hetiang dawt leh thu belh chian dawn lo takte theh darhsaka an inkar tih chhiat tum hi a atthlak hle a, hetiang rumours te lo siamna hun a nih loh thu a sawi tel bawk a ni. A chhan chu Riana chu fa nei mai tawh tur a ni a, rilru hahdam tak leh hlim taka a awm a ngaihzual hun lai ber a ni tiin a sawi a ni. Maudi chuan hetianga social media vela dawt theh dar hi chhan let tlakah ngai lo mah se Rihanna leh a bialpa nena an inkar nghawng thei thil leh amah pawh nghawng theitu tur thil a nih avangin leh a pawimawh ber rai puar mek Rihanna pawh thui taka nghawng theitu tur thil a nih avangin a rang lama thu dik rawn sawi a rumours te rawn tih tawp zu tha a a hriat avang chauh rawn tawng chhuak a nih thu te pawh a sawi tin he rumours hian amah Amina pawh a tuartu ah a chhuah phah a. Ni khat chhung hlekin beih a tawk nasa hle a, a career pawhin a tawr pha chep bawk a ni. Mahse thu dik zawk chu Rihanna nen chuan designer a niin angin an lo thawk dun tawh a, an inhre tha ang reng a. Mahse a bialpa A$ap Rocky nen erawh an inhre tha lem lova kawm pawh an inkawm lem lo zawk a lo ni. Awle, ti khan a chiang ta a, tin TMZ lam pawhin Rihanna leh Rocky te chu tunah hian an inkar a tha a, buaina engmah a awm lo va, an pahniha inhmangaihna chu a la vul zual zel a ni tiin report an rawn siam tawh bawk a. Chuvangin, he rumours Rihanna leh ASAP Rocky te chu rinawm lohna avangin an inthen tih hi chu dawt a ni kan ti thei ang chu. Tin, Riana leh Asap Rocky te lam pawhin thutchhuah an rawn siam ve mai thei bawk a ni. Tunah rih chuan a rinawm loh sana an rawn sawi. Pheikhawk designer Amina Maudi chauh a rawn la tawng chhuak rih a, ani chuan thu dik lo a ni e a rawn ti a, a chiang thaw khat viau tawh ngaih a ni bawk a ni. Awle, thlertute, khati zawng kha an ni pahnih inkar chungchanga ka sawi theih chu a ni a, ngaihthlak hreh awm a tam ang tih pawh ka ring mi lo ngaidam leh dawn nia, thlertute inzavai chunga lawmthu ka sawi e.